Дания Нәгыйм. Игелекле бүре баласы. Хуш исле дару үләннәре, матур чәчәкләр, татлы җиләкләр үскән урманда Сырыкай исемле бүре баласы яшәгән. Аның бер генә дусты да булмаган, чөнки урмандагы барлык җәнлекләр Бүреләрдән курыккан. Сорыкайны да бүре малае булгач, ерткыч, явыз дип уйлаган. Тиен, куян, керпе, аю балалары бергә туп тибәргә яки бал белән чәй эчәргә җыелганда, сорыкайны чакырмаганнар. Ул күренүгә куркып, Төрле якка таралып беткәннәр. Үз гомерендә беркемне дә кыерсытмаган бүре баласы бу хәлләргә бик үртәлгән. Ялгызлыктан туеп, сәфәргә чыгарга уйлаган. Аркасына төенчеген асып, башын иеп, бүре баласы атлаган да атлаган. Шактый юл үткәч, сорыкай бераз гына ял итәргә булган. Ул юл читенә килеп утырган. Кинәт якында нәрсәдер ыңгырашып куйган. Әй, кем бар монда? дип сораган сырыкай. Бу мин, каен, дип җавап кайтарган аңа якындагы аклы-каралы агач. Куркыткан булсам, гафу ит.

Җәй көне мунча себеркесе өчен ботакларымны сындыралар. Бүре баласы каенны бик кызганган. Нарат сагызы алып, каенның яраларына сылаган, сынган ботакларын бәйләп куйган. Каен белән саубуллашкач, сорыкай янә юлга кузгалган. Бара торгач, бер аланлыкка килеп чыккан. Анда бер чыршы Дер-дер килеп калтырап тора икән. Эй, нишләп болай калтыранасың? дип сораган бүре баласы. Элек биредә чыршылар бик күп иде. Бер-беребезне уздырып, тирә-юньгә ямь биреп үстек. Ә, ә менә яңа ел алдыннан туганнарымны берәм-берәм кисеп алып китә башладылар. Шулай итеп, япа-ялгызым калдым. Мине дә кисеп, Туган урманымнан алып китәрләр дип борчылам. Бу сүзләрне ишеткәч, Сорыкай ялгыз чыршы янына ылыслы агачлар утырткан. Таякка беркетелгән тактага эре хәрефләр белән Чыршыга тияргә ярамый дип язып та калдырган. Чыршыны тынычландыргач, бүре баласы сәфәрен дәвам иткән. Шактый юл узгач, ул зур алмагачны күреп алган. Агачның ботаклары кызарып пешкән алмалардан сыгылып торган. Шунлыктан алмагачка бик авыр икән. Бүре баласы алмаларны җыеп, кәрзиннәргә тутырып куйган. Һәм җәнлекләр сыйлансын өчен, аларны алмагач төбендә калдырган. Алмагач моңа сөенгән, сорыкайга хәерле юл теләгән. Бара торгач, Сорокай үзе яшәгән урманның чигенә җиткән. Тик шулай да сәяхәтен тәмамларга теләмәгән. Газиз урманын калдырып, ерак-еракларга китеп барган. Ерак илләрдә ул Салават күпере төсендәге эвкалипт агачын күргән. Ул шул кадәр матур икән! Әйтерсең лә рәссам аны Төрле төсләргә буяп куйган. Барган җире бик матур булса да, сырыкай туган илен бик сагынган. Бик күп көннәр, бик күп төннәр узгач, бүре малае үз урманына әйләнеп кайткан. Ә анда аны бар җәнлекләр сагынып көтеп торалар, ди. Урмандагы агачлар бүре баласының игелекле эшләре турында сөйләп, Тирә-юньне шаулаткан икән. Сорыкайдан бүтән бер җәнлек тә курыкмый. Аны барысы да дус күрә, ди. Ә бүре баласы дусларына сәяхәттә күргәннәре, бигрәк тә Салават күпере төсендәге эвкалипт агачы турында тәмләп сөйләгән.